Il-lejla t-tajba. Dan huwa The Malta Barbecue Challenge. Minn hawn u ftit ieħor, dawn il-barbecues ħa jieħdu l-ħajja sabiex il-kontestanti tagħna jkunu jistgħu jibdew jippreparaw ikliet li Sorry. tajt lil fil, kont ħalt fiha bil-mixja b'kollox għamil tajjeb. Għax eh, waqafni pulizija tard.

tal-mini market. Ejja, mbagħad għandna supermarket, mini, mini għax kien, u minn hemmhekk il-kompetituri tagħna jridu jagħżlu l-ingredjenti li mbagħad se jiffurmaw il-platt finali. Issa, tajjeb illi ngħidu illi finalment fl-aħħar tas-sensiela ħa jkollna t-tim illi se jirbaħ u ħa jieħu din il-medalja. Barra l-medalja hawn dal-pakkett ta' rigali li ma jiċċajtax, eh! Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament bl-irħam b'valur ta' tliet elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Ħajn grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' ħxejjeż grazzi għal Mafimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brands. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirach Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu tal-fuq minn 20,000 ewro. Però min huma t-timijiet li qed jilagħbu llum? Ħa jkollna tliet timijiet u se jgħaddu tnej, sinjuri. L-ewwel tim għalikom huma Jean Paul u Ritienne, l-aħħar mara li qed tfadlilna fil-kompetizzjoni. Hot Shots! Mela, jiena Ritienne Portelli. U jiena Jean Paul Portelli. Aħna kuġini. Kuġini. Naħseb li aħna tim tajjeb, one, nafu xulxin tajjeb. Nilgħu ma' xulxin ukoll. Ilna nafu xulxin minn dejjem. U ifhimni, we get along. Qatt ma niġġieldu, jekk ngħid trid tagħmel hekk, tgħidli nagħmlu hekk, jekk tgħidli nagħmel hekk, ejja nagħmel, nisma' minnha, we're a team, hux? L-isem tat-tim dak huwa proprja film ta' Charlie Sheen, Hot Shots, Part Two, kien hemm Part One u Part Two, u kien għoġobni dak il-film, u qed nara Hot Shots, u mbagħad x'intgħala xi film tal-mafja, Jgħidu wara Joe Ħaċċat u Isa, dik il-kalma Isa, it striked me, togħġobni dik il-ħaġa. It-tieli miss b'isem daqsxejn stramb, it-salzett Malti, Carlvin u Bruce. Għaliex tħanna di kompetizzjoni? Bla ħsieb. Bla ħsieb ta' xejn, kien challenge li intqajna miegħu fuq Facebook, applikajna u tħanna. That's all. Imma tnej nħobbu, tnej għandna passjoni għal kċina, ehm, u nagħmlux nagħmlu dejjem nispiżaw nitqu, ġifieri it's going to be fun. Kif għażilna l-isem tat-tim? Mela, ċempiltlu, qali tiegħi li l-isem tat-tim jiena ħriġt b'di, peress dan qiegħed fuq barbecue. Għidtlu aħna Maltin ġeneralment jagħmlu s-salzett, ħafna salzett fuq il-madar mela s-salzett Malti. Hekk ħarġet l-idea. U għoġbitu u daqshekk. Ħaqna u għażilna lilha daqshekk. Fl-aħħar u mhux l-inqas imma ġejjin mill-wara min isimhom sar. Ma' quddiem ħa jkunu. The Underdogs Roderick u Ian! Jien personalment dħalt għal il-kompetizzjoni għax tipo kulħadd meta ssejjer għal sħabi u hekk tipo nħobb insejjer għalihom. Speċi kulħadd jgħidlek prosit u hekk ġeneralment, tipo ma tantx kollok qisu a good judgement, tipo allura tkun qiegħed in a competition level, tipo tgħid isma' dal-persuna ma jafnix minn Adam, at the end of the day irid jagħżel xi ħadd biex jimxi 'l quddiem, jiġifieri jekk intażel biex jimxi 'l quddiem sinjal li li għamilt int għoġbok. Dik hija l-main concern. Le, fhimni, bħala bħala competitions meta tara ta' barra tgħid il-Istra daw għandhom dik l-opportunità speċi ta' Malta, aħna dejjem ngħidu qatt ma jsir xejn, qatt ma jsir xejn. U mbagħad, mill-banda l-oħra, meta jsir xi xogħol, ma ssib, ma jsibux nies biex jidħlu dawn l-affarijiet. Allura dik dejjem tiġi, allura might as well nipparteċipa peress li hija okkażjoni ta' ta' darba, forsi tkun is-sena d-dieħla wkoll, imma se naraw. Mela, l-isem tat-tim għażilnih. Speċi ta' l-ewwel ma konniex nafu lil xulxin u hekk dak l-affarijiet, allura l-producer qaltilna speċi ta' tridu tidħlu? Fit-team speċi ta' u dħalna. U mbagħad għadna ħanażlu isem, x'ħanażlu l-underdogs għax aħna ma konniex nafu xulxin, tipo qatt ma ltqajna. Inti diġà challenge il-fatt li taħdem ma' ħaddieħor, speċi ma' xagħtu li qatt ma ħdimt, speċi ta' għedna ma nafux qisu il-weak u strength points ta' xulxin. Ġifieri għalina ħatkun esperjenza ġdida, imma. Ma tinkwotanix ħa ngħidlek. Ħallini qed insajjar, ma kilt xejn illum. Għajn hekk insajjar nisma' l-oġġett, il-laħam titħossu dan. Sorry għax barbecue bħal dan trid toqgħod attent għax għandek it-temperatura 450 grad ċelsius. Rare, biċċa tomahawk birek rare ġibtha. Ġiegħna ħa sejra lejha għalik. Ejja ħa naraw x'għamilt. Kemm kienet kbira? Kien fiha pit qabel ma isa. Dik it-tomahawk! Aha, ngħidlek imnalla ma tħallniex aħna għal din il-kompetizzjoni, eh, bħala dan u sar, konna naqgħu għaċ-ċejn żgur. Le, żgur. Issa, l-menu jkula, ħalli ma naħlux. Taf x'fadalu? X'fadal? Fadal illi nistiednu lix-xef tal-lejla jingħaqad magħna! U sinjuri, għalikom kontestanti, ix-xef Anthony Hawkins! Yes! Xef, aħna bla paroli kif tasal nofrulek drink, hekk jogħġbok, xef għaddi magħna. Mela, jien jisimni Anthony Hawkins. Eh, meta kont żgħir dejjem kelli passjoni lejn ċina, dejjem kont nara l-ommi s-sajjar u anka askont il-laħħaq mal-mejda kont nitla' ngħinha nipprova nagħlaq ir-ravjul u nqatta' l-ħaxix. U minn hemm isa ħarġet il-passjoni lejn ċina. Imbagħad mort l-iskola, l-ITS, u sifirt is-sena barra U komplejt nistudja, mort naħdem ġo Michelin Star Restaurants ukoll. U mbagħad bdejt naħdem ġo kċejjen rinommati ġo ristoranti u lukandi wkoll dwar. Eh, l-iktar favorit tiegħi li nsajjar huwa l-laħam għax għandu ħafna l-oqmi u iktar jista' Jew jaqbiżlek u ma jsirx sew, għandu iktar teknika fih. Il-laħam għandu t-teknika għalih għax skont x'katt qed tuża u kif issajru t-tul ta' ħin tiegħu ili 20 sena ġo kxina issa. Jiena għalija l-iktar ħaġa importanti li kxina tkun nadifa u tkun organizzata u fl-aħħar mill-aħħar li L-ikel joħroġ sew mikċin u minn taħt idejja. Hija challenge ta' kuljum li jkollok dik il-pressure li ħassajjar l-ħafna nies. Issa nispera li l-lejla nikkalmhom naqra u jieħdu pjaċir isajru u naraw x'ħa joffru għalija. U chef nilqgħek fil-bar ċkejken tiegħi, nispera li jogħġbok. Kif inti chef?

Kif ħa jirnexxilhom jimpressjonawk it-timijiet illejla? X'iridu jagħmlu? Jiena qed nara li jutilizzaw il-barbecue, ovvja peress li l-programm tal-barbecue jutilizzaw kif suppost. U naraw x'forsi jinvintaw xi ħaġa ġdida li nimpressjon. Eżatt. Dik hi. Xi vwola biex timpressjonak nara, eh? Għax. Inti fuq il-barbecues kif int? Fimni, kol ġimgħa fu nkun fuqhom. Għax hu l-girlja nkun. Tara. U il-menu tagħkom huwa ftit elaborat, ġifieri għalhekk irridu iktar. Xef, jien l-għan tiegħi nidħol ġo restorant u noqgħod insaqsihom l-affarijiet diffiċli hekk fuq il-menu. Issa, ssib wi. Ssib menu kapaċi. Hemmhekk suppost hu minn hemm. Ikun jaf jirrispondi. Ikun jaf sew fuq il-. Peradni ma sibt ħadd lanqas dawn l-iggradwati tal-ITS li jirrisponduni din. Xiex? X'fond għandu l-menju? Ma ġifieri toqgħod tistaqsihom dawn l-affarijiet? Mistoqsija fuq il-menju, Chef, eh? Isma', ħriġt bi plat ġdid hekk jien naf u tkunu tridu tittestjawh nimmaġina. Fuq min tittestjah? L-ewwel nipprova fuq sħabi tax-xogħol l-iktar li kritiku jien tiegħi stess. Jiġifieri jekk ma jgħaddix. Titgħoġ bih inti mbagħad til. Eżatt. Ġieli ma jgħaddix x'af platt. Ħafna drabi. Vera? U jkun tiegħek stess. Ej, ej. Qed tara. Tbiddlulu forsi xi affarijiet. Mhux hekk. Imma qatt ma jkun perfett mill-ewwel. Issa aħna taf li ndaħħqu n-nies. Eżatt. Aħna ċ-ċajt li nikteb jien taf fuq min nittestjhom? X'af. Fuq Sander. Għax jekk jifhimhom hu jifhimhom kulħadd qed ngħidlek għax naqa' l-jurat. Ara hi. Ejja nimxu lejn il-mejda fejn iktar tard se jitpoġġew il-platti kollha u tkun tista' idduq u tiġġudika, tajjeb? U dik il-mejda xi ħadd mill-kontestant li ħa jirbaħ ikun qed joħodha miegħu d-dar, grazzi għal Chini Marbles ukoll. Tlaqna, x'hekk tista' ġġib id-drink? Mhux bilfors. Mela, il-platt li jridu jagħmlu llum huwa Mexican barbecue. Hey, mela smajtu xi tridu tippreparaw illum? Mexican. Barbecue, u l-ħin minn hawn ftit ieħor jitlaq la Daniel jagħfas il-famuża buttuna ħamra. L-ikel Meħikano ġej minn ingredjenti eżotiċi bħalma huma l-igwana, hija tittiekel, u s-sriep. L-ikel Messikan għandu storja twila u rikka ġejja mill-Aztecs u mill-Mayans. Dan kollu jitħallat mal-kċina Spanjola u dik Indjana, imma peress li Messikani imbagħad ħawduha kif jafu huma. Forsi tidher tħaxxen imma fil-verità hija rikka f'vitamini, minerali u xaħam mill-inqas. Importanti li ninnutaw li l-Messikani ma jaħlu xejn. Kollox jissajjar, jiġifieri tiħux għalik jekk flok Scrooge jgħidulek Isek Messikan? U sinjuri, lura għal The Malta Barbecue League fejn inħajrukom biex tidħlu fuq il-Facebook page tagħna tagħfsu like u taraw l-informazzjoni li ħa nkunu qed nitfgħu minn ġimgħa għal ġimgħa. Għandna wkoll website, għandna dil-website fiha ssibu dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kompetizzjoni, informazzjoni fuq il-kompetituri, riċetti, esperti, insomma minn kollox. Imma, sinjuri, wasal il-ħin biex tibda din il-logħba tal-lum u allura mill-ewwel three, two, one! Għamilt. F'din-naħa qiegħda llum. Parteċipanti tlieta, tnejn, wieħed, titlaq il-ħin issa!

In-namra li ssajjar bdiet prattikament mingħand ommi u mingħand in-nanna. It-tnejn dilettanti fil-kċina. In-nanna eżempju tħobb tagħmel il-pogarekett dak iż-żmien għax issa miskiena m'għadhiex daqshekk. Em, tagħmel party żwek dejjem issajrilna u dejjem tagħmel kollox hi, ommi l-istess persuna li kemm jista' jkun dejjem issajr id-dar. U jisu minn hemmhekk tipo bdejt niddelittajna wkoll. Namra tiegħi lejl ikel ifimni kienet kienet ilha hemmhekk kont inni nħawwad xi ħaġa u hekk id-dar fimt ġifieri tipprova kemm jista' jkun dejjem ssir aħjar u dejjem tagħmel l-aħjar. Waqt li tinsajjar nobgħod ħafna, inkun eżempju qed inqata' l-affarijiet, jiġi xi ħadd u jnaqqarli eżempju dik ma nistax għaliha jien. Iktar ħaġa li nobgħod waqt li qed insajjar huwa speċi ta' jekk xi ħadd jiġi jdaħħal idu jew hekk dak l-affarijiet. L-underdogs, x'għandkom preparat? X'ħa tagħmlulna? Aħna l-platt tagħna ħa nsemmuh Due di Taco. Ħa nagħmlu żewġ tacos differenti. Wieħed carne asada. X'inhi? Carne asada. Fehmna naqra bil-Malti. Biex tagħmlu preparament ta' kif Isajru l-laħam. All right. U hawnhekk qed nagħmel margarita shrimps. All right. Persa m'għandniex il-margaritas, sorry, għax-chef. Huma eh, l-idea behind it. Ħanamlu wkoll eh, żewġ tipi ta' sauces, guacamole, speċ ta' standard issue, ngħidlu jien. Ħanamlu wkoll avocado sauce, nispera li jien toġob. Em, Pico de gallo, ukoll l-istess normali, għanamlu naqa l-flavor ja forsi naqa żgħira differenti tuħna kulur. U naqqa ta' kus, tipo, help yourself jisu naqqa buffet style. Rod, il-ħin ta' raħadu? Eh? Il-ħin ta' raħadu kontrik? U zgur. Imma kif qed tħossok li issa xal it-timer? Ippanikjat tikka? Le, ma li għandi f'moħħi li tillestiħ. Fidejkom. Sander fidejk. Jek fidejk ukoll kemm taqbad xim? Jiena minn fejn bdiet nagħmla l-insajjar, kont noħroġ ma' waħda għajt li s-sajjar inti iktar. U suspiċajt minn magħha minn kien għallem. Għatret ngħidlek jiena kemm naf insajjar, minn kien għallem tgħallem tinsajjar. U tajt risposta. In-namra għas-sajran bdiet minn mindu kont żgħir, infatti kont naħdem f'dolċerija. Tmien snin ilu waqaft biex ovvjament biddelt ix-xogħol tiegħi, infatti, imma Art ovvjament insajr fil-free time tiegħi u dan. X'għandkom f'moħħkom, boys? Mela, mela ħanamlu chicken skewers, mhm. Mexican style ovvjament, imma rajna it-tiġiġ fil-naqa molasses. Tequila, rajt gara, zgur. Tequila eh. ovvjament, cayenne pepper, ġviri, għazajra. Garlic powder ukoll bżar u melħ. Ħa nagħmlu magħhom biex naqtaw dak il-aħruq, ħa nagħmlu watermelon salsa. Sew. Ovvjament ħa nagħmlu l-kebabs bil-ħaxix magħhom. Corn on the cob grilled ukoll u xi crushed avocado salsa. Anka mhux tagħmlu, eh? Żgur tlaħqu f'sija. Mela, mela, eh? mela, mela. Nisu jaf x'inhu jagħmel huma. Sempliċi, sempliċi, sempliċi, sempliċi, fidejkom. In-namra li nsajjar, minn meta kont żgħira kont nara lil nanna ssajjar, imbagħad. Jiena n-namra tiegħi meta missieri kien joqgħod jsajjar u kien joqgħod jagħmel għalija, jgħidli toqgħodx tiġi fejni għax ninħaraq jew hekk u tisfida jisni ngħid irrid insajjar, irrid nibda nsajjar. U jisni hekk. L-iktar ħaġa li niddejjaq waqt li nkun qed insajjar li kien hemm tal-familja jew hekk jiġru ma' saqajja u jaraw jiena x'qed nagħmel u. L-istess ħaġa volti fejlet u kuġin u min jaqred ikun ma' ġenbek jibda jaqred ma. It-tim Għawdxi tal-Hotshots. Sew qed ngħid? Isma', għandkom ħafna kuluri eh intom fejn il-gruppi l-oħrajn, ġifieri kważi kważi hawn qawsalla sħiħa għandkom, x'qed tagħmlu? Bħalissa qed nagħmlu l-guacamole. Is-guacamole dok isir bl-avocados, L-onions, għandek l-onions li tadam. Li hija xi ħaġa tipika le mhux hekk? Tipika tal ġismu għandek il-lemon juice, daqsxejn orange juice. Issa hawn min ukoll jagħmel daqsxejn soja, issa it's a something different. Ħadd hija dik il-naqra ta' kik fit-tama tiegħu. Għandu qiegħlek mela wara di għax fil-każ nibda nitfaħħar sewwa. U inti x'inhu xogħlok int? Mela, l-assistenta tiegħu mhux hekk. Kont ħaqatta' t-tursin. Sewwa, ġifieri inti section tiegħek li tqattgħu xogħlok bħalissa. All right. Mela jien ħallikom fil-paċi tajjeb, taħsbu li ħa tlaħħqu? O mela. O mela, relax. Chef illejla il-kontestanti tagħna qed isajru fuq il-barbacow bil-Messikan. Issa ħafna jaħsbu li l-barbecue inti taf chef naħseb hija xi Amerikanata. Imma fil-verità oriġinat minn fejn chef? Mill-Caribbean. Mill-Karibew, jah? Issa l-Messikani fuq il-barbecue jħobbu jitfgħu laħam differenti, ħut, ħxejjex. Kieku xef, kont jiena minflokok u kxiftilhom l-ingredjenti, il-kema, kieku inti x'kont tieħu mill-pantry, x'kont tagħmel? Naħseb kont nuża l-majjal jiena, ovvja għax jien peress li Malti nħobb iktar l-majjal. Jiġifieri Malti Messikan ta' Malta. Nipprova ndaħħlu dejjem. U nuża l-flavours tipiki tagħhom koriander, chili u affarijiet hekk u nħallihom isiru bil-mod magħhom. Isma' xi ħaġa oħra li hija tipika huma t-tacos. Issibhom kullimkien. Issa jiena meta ovvjament ġiet magħhom, ġietni f'moħħi għedt kieku tipprova tibni t-taco mill-bidu. Tista' tibnih mill-bidu? F'siegħa. Taco hawnhekk f'siegħa. B'nagħqa tqila għalihom naħseb. Għax anzi Kif issir, kif issir ta' Trid tagħmel it-taħlita ta' tqigħa għat-tapposta tagħhom u mbagħad irid ikollok apparat għat-tapposta biex tagħlaqha u tiċċattja u ssajjirha bil fuq grilja. Fiha xogħol mela. Fiha nagħam. M'għandniex nippretenduha dik. Issa dal-Messikani jħobbu ħafna jużaw l-avocado f'kollu, l-avocado, mhux to, avocado. Orti jkunu. F'kollox. Eżatt. Inti tħobb tuża l-avocado, chef? Ma tantx, għax għandha livell ta' xaħam għoli ġo fiha, allura issa hu fuq il-palat qisu jgħattilek fuq togħmiet oħra. Nista' ngħid li jekk kultant tisimgħu boom kbira tajjeb ovvjament għax huwa żmien is-sajf, żmien il-festi aħna qegħdin. Għalkemm il-festi mhux qed isiru xorta qed jagħmlu n-nar. Qegħdin hawnhekk ġo fabbrika tal-irħam tista' tgħid tajjeb, jiġifieri grazzi għal Cini Marbles u allura kultant nisimgħu xi boom fuq wara tagħna. Il-kuluri jagħmlu bik, il-kuluri ġo platt. Le, ma tantx, iktar għat-tomiet qed infittex jien. Mela xef, għax jiena ma nnutajtux għax inti kont qiegħed ħdejhom. Kif semma l-kelma ħalli ma ngħajjat soy sauce. Fine soy, it's a, it's a something different. Ħatija dik il-naqra ta' kik fit-tama tiegħek. Mal. Aw, isu il-Bugs Bunny tiftakar kien joħorġu li għajnej hekk għamilha. Immur nduru hawn xef. Tlaqna. Tlaqna. Xef dawn huma l-underdogs. Fehmuh ftit li chef fiex wasaltu x'qed tagħmlu x'għandkom fil-grilja? Mela fil-grilja qatt m'għandna xejn bħalissa qed nagħmlu s-sauces il-guacamole u qed inqattgħu għal l-affarijiet għas-salad tal-pico de gallo. Sorry ma nħaretlix. Le, prattikament qed nagħmel il-guacamole from scratch. Qed nafġu bis-sikkina, sewwa. Furketta? Ah, furketta, sorry. Għax mhux qed. Ijien, inti, Għad kopli l-aħħar ftit tal ċuku de Gajo u hopfu li nibdew nsajru daqtax nofsi oħra. U x'ħana raw fuq il-grilja minn hawn nofti ieħor? Mela, l-ewa kan faw l-laħam. U x'laħam għadamlu? Flap steak. U li l-aħħar jisu biex nipprova nsarbuħ friskem jista' jkun għandna l-king prawns marinati kemm ntihom l-aħħar ftit tekiela u daqsek. Xef, xi pari? Jipprovaw il-gambli jħallhom għall-aħħar kemm jista' jkun.

Mela, xed tagħmlu eżatt bħalissa? Mela, qed eh, bdejt insejr il-kebabs, iċ-chicken kebabs li mmara ngħid fit-tekila, eh, fil-kajen pepper u fil-hot chili. Ehm, għamilna wkoll ehm, għandna l-korn on the cob għaddej ukoll, qed nibbejstih ukoll bil-hot butter and eh, garlic butter. Ehm, għamilna wkoll watermelon salad salsa sorry biex taqta dik in-naqżajra Milli jkollok minn ma x'ismu, minn ma tiġiġ u minn nieħu kol bil-kik tal-lajm il-tiġiġ marinat. Ħanservu kollox on tacos ġifiri biex ikun hemm bejħot u frisk bħala palat. Bħala flavor. Sempliċi. Sempliċi. Ej, ej, ej. Le, xe, zamu ħalli id-dir flavor tal-gost ikollu ftit minn kull ħaġa. Mhux fil-każ li jkun ħafna ħodd jew ħafna. Ikollok bilanċ. Ikun ikun hemm bilanċ. Ikun hemm il-flavors fil-ħadd. Proset. Tajjeb, ħallukom taħdmu mela tajjeb bil-kwit. Mela hawnhekk hawn Jean Paul u Ritjen minn Għawdex, tajjeb ġie jarakom ftit ix-chef. Tispjegawlu ftit fiex intom hekk fiex wasaltu? Mela għamilna l-preparations tal-ħaxix u ovvjament ħa nibdew billi niggriljaw daqsxejn il-chicken ħalli mbagħad miċ-chicken nagħmluha ġall-kebabs. Mbagħad ovvjament ħa mmexxu wkoll għal-laħam. Sewwa, x'se jkun hemm fih l-aħħar platt? Mela ħa jkollu tacos ovvjament, tortilla chips, Is-sosis, is-salsa u kemm il-guacamole u wkoll għandna cheesy sauce. Cheese, Mexican cheese. U x'għandkom fil-foil ġol? Mela, ġol foil għandna l-korn li huwa ovvjament qattajnieh fi tliet biċċiet, żidnilu l-ilma, ftit buttir, aniseeds u cloves. All right, tajjeb. Hemm xi ħaġa Għawdxija fil-platt. Fil-karnival darba mill kien hemm Mexico, kien għamlu tal-Mexico. Imma ma naħsibx li nistgħu nagħmlu xi ħaġa Għawdxija. Le hawnhekk. Kif ħadtu għadha sibtu tafu li tidu sajru Mexico? Challenge. Eżatti. Kompetizzjoni u. Imma għatat il-kom jew. Le, laqaxxejn. Tajjeb. Good luck. Thank you. Thank you. Xeff, tornihom dawra, ma ngħidux ħafna, u rajt kollha kemm huma x'qed jagħmlu. Ħa nibdew bin-naħa li morna jiena u int, bl-underdogs. X'taħseb? Għandhom ħafna x'jagħmlu. U jiena naħseb li ma baqgħalhomx biżżejjed ħin għax qed jippanikkjaw ħafna fuq il-ħin, Xeff. Imma naħseb fl-aħħar naħseb jaqdu kollox, ta. U x'taħseb? Tajjeb sejrin? Naħseb tajjeb ħafna. Qed jogħġbuni, għaġbuni. Qed jogħġbuk. S'issa. Hemm xi ħaġa imma li forsi.

Qed iżommuha sempliċi kif qed nara imma daħlu d-dolliegħa ġifieri naħseb ħa naraw xi ħaġa mhux tas-soltu. Il-sempliċi qed taħbi x'hemm mistennew. Spider qed ikkummenta li kien hemm xi ħin li ħallew daqsxejn il-laħam barra. It's a no no. Hija mħabba għall-bakterja u kollox u iktar issa bħalissa sħana. Biex ngħidu anke għan-nies li qed jarawna l-laħam ma jitqiegħdu. Il-laħam barra għax. Għal kollox jgħodd, għal kollox jgħodd. Ekku, ekku. Il-laħam ġewwa. Dejjem nitkellmu fuq affarijiet oħra wkoll l-ewwel chopping boards importanti li dejjem tuża l-istess fil-fatt hawnhekk qegħdin kollha color coded, ġifieri suppost wieħed għandu jkun jaf li ma' chopping board. Hemm xi ħaġa imma li Isa apparti di ta' surprise fl-aħħar. Naħseb oġbok, xef. Oġbuni, sart nara kif ħajaqdu eżatt il-platt kif ħarmu. L-unika mara li għabba għanna fil-kompetizzjoni, eh, hot shots, għawċin, kif taħseb li sejri? Etna rom, ejja, na. Bħalissa għandhom ħafna affarijiet għaddejjin, ġifiri nisperaw li ilaħqu kollox fil-ħin. Issa meta tkun tagħmel plat importanti li ma jkun hemmx wis elementi li iġennek ukoll. Eżatt, inti l-iktar li titqassam il-ħin tiegħek, l-iktar li jħu xogħol fil-bidu. Imbagħad, eżatt, imbagħad fl-aħħar tgħaqqad kollox. Anke pereżempju għalhekk għadtilhom għall-gambler ħalluhom għall-aħħar, il-laħam isir iktar malajr u affarijiet hekk. U l-barbecue titqogħod attent minnu, mhux hekk? Eżatt, għax jaħtaf malajr. Tal-barbecue ġibna lil min ipprovdina l-barbecue għaliex jekk tagħlqu, jekk tolli tagħmlu ħaj jew hekk jitella' temperatura ta' 450 dik. Issa naraw, x'hemm, issa naraw. Nibqgħu nistennew. Merħba lura u dan huwa The Malta Barbecue League. Kontestanti, baqgħalkom ħmistax il minuta, ibdew aħsbulu, ibdew aħsbulu.

Calvin Hasem ħaseb li jħossib li t-tiġi xi jirmed jagħmel marinated u jiena nagħmel insalata. Bħalissa qegħdin nipprovaw nagħmlu il-cheesy Mexican sauce, so dik hija bil-Mexican cheese, smoked cheese, għandek daqsxejn minced beef miegħu u daqsxejn ċaqaw chilies u hekk, fimni. Issa ħadd oħ, ħadd kulħadd għiduli intom kif ġie. U l-kudini qiegħda tlessili l-kebabs u hekk biex nibdew nimmarinawhom ħa ndaħluhom ġol-forn. Kieku kelli nidħol waħdi, iva, naħseb kont nidħol. Għaliex? Għax naħseb li once li tidħol kull competition li tidħol ġefi, inti qed tgħid lilek innifsek kemm int kapaċi tibda titgħallem minnu, tibda tara d-defects tgħid isma' minn għalija kapaċi nsajjar din il-biċċa laħam. Imma fir-realtà hemm daqsxejn touches li x-chef professjonali jrid jgħidlek biex inti tgħid ara minn għada darba oħra rrid nagħmlu hekk. It's an achievement at the end of the day. Titlef jew tirbaħ it-tieni ċiklu ta' xi ħadd itgħallem xi ħaġa żgur. Ovvjament hemm l-istess bħalma qal kuġin, però meta jkollok lil xi ħadd ieħor miegħek ovvjament ħa jkollok il-motivation, ħa jkollok il-kuraġġ. U meta jkollok ovvjament bħalma qatt ikollok lil xi ħadd miegħek ħa jkollok dik l-imbuttatura minn wara li ovvjament ma taqtax qalbek, mhux hekk? Li kieku ovvjament il-kompetizzjoni kont waħdi individwali, naħseb li kont nitlgħolha.

Wara li bdejt jgħid hu, ma duqtux sew mill-ewwel, mort induqu wara li bdejt jgħid hu kif rajt li kellu manna kien spiċċ ta' kelli nerġa' nitfgħu lura. Il-pjan li għamilna spiċċ ta' li naqgħu naqa' żgħira lura bħalissa u għandna bżonn nħaffu naqa' l-pass. Eżatt, allura. Kunfidenti li. Kunfidenti li ħa nlaħħqu. Issa jekk intuħx il-laħam għandek u bdejna dik storja oħra.

Baqalkom tliet minuti. Jekk għadkom ma bdejtux, ibdew itfgħu fil-platt għax vera jtiru.

Jispiċċa il-ħin issa! Ifqu sejru! Chef, wasal il-ħin tal-verdett. Fil-fatt il-gruppi tagħna x'inhuma jagħmlu? X'intom tagħmlu? Jiena qed wara siegħa bħal di ħaqqhom xi ħaġa ħelwa mingħand il-Maypole nirringrazzjahom minn hawnhekk. You're welcome. Hekk jogħġobkom. Il-kbira ħa tieħu int is-strina. Mela sakemm inti qed tqassam, aħna għandna quddiemna l-platt ta' propju propju l-underdogs li qegħdin ħdejk bħalissa, tajjeb? Ehm, Chef, x'nagħmlu? Nibdew? Nibdew. X'ħa jsemmuh il-platt tagħkom? Duo de taco. Duo de taco, Chef.

Nibdlu l-platt. It-salzett Malti Bruce u Carlvin. Il-platt tagħkom. Mela, l-platt tagħna qiegħed għamilna chicken skewers. Issa bħalma qed ngħidu chicken fajita imma ovvjament għadha mhux ġo taco. Hemm kollox, hemm l-elementi kollha bit-taco, bil-chicken skewer u bis-salsa wkoll. U għamilna salsa naqa' differenti bil-watermelon Tema sajfija u iktar friskek bħal li. X'jismu l-platt? Ejjejja issa. Għinuh! M'għandi idea. Tongue twister! Peress li għandek. Mexican. Mexican salsetta l-Malti. Inqas ngħidu li x-chef siblu l-isem tajjeb, Chef Fidejk.

Hot shots! Nispjegawlu l-platt? Għandek naqra minn kollox. Għandek it-taco, għandek in-nachos, għandek il-flap meat. L-Amerikani jgħidu flap meat, aħna ngħiduh it-taljata. Tort il-Messiku kollu kważi. Dik hi. Qisek għandek bit naqra minn kullimkien. U x'ħa ssemmuh? Festa la Mexico. Festa la Mexico, chef f'idejk! F'idejk biex idduq La Festa de Mexico. Għas-sosis dejjem tmur, eh, xef? Isek. Usa ma' xef ħalqu janalizza t-tomiet u jasal għal verdef finali nfakkarkom li wieħed mit-timijiet Se jħallina llum. Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-isponsors kollha illi għamlu dan il-programm possibbli. Lura magħna fuq The Malta Barbecue League. L-iktar biċċa eċitanti kulħadd jaħres lejja b'dik in-naqra għajnej għalli issa qlagħha mal-ewwel ta' toqgħodx ġej biha bit-tul. Ix-xef waqt ir-riklami jkun qed iduq kollox fid-dettall għax ovvjament ma nistgħux noqogħdu nduqu waqt li jkun qed iduq Waqt il-programm, Chef, responsabilità kbira. Qed iħossu guilty ħafna nista' ngħidlek. Naf għax kien qed jibsa, kellek tliet platti coi fiocchi kif jgħidu t-Taljani. Ħa nitolbok tgħidilna liema kien l-aqwa platt għalik tal-lejla, l-aqwa platt, Chef. Platt li nagħżel huwa tal-underdogs. Il-platt tal-underdogs huwa l-aqwa platt tal-lejla! Ċapċipa! Chef tina raġuni. Kien kif imsajjar tajjeb kollu għandu livelli meta tkun qed tieklu kif suppost bħal Messikani biex nifhemu. Prosit, ngħidulkom prosit, għaddejtu għall-fażi li jmiss u tistgħu tkomplu tmorru tiċċelebraw. Grazzi, grazzi. Teħila fejn. Mela. Chef, ħanerġgħu nagħtu l-linja lil Daniel għaliex issa ġejja deċiżjoni l-iktar diffiċli. Eh. Chef, għad baqalna il-hot shots. li nqalgħu minn Għawdex u għandna meta ngħidu dejjem ikun ta' ċajdit. It-salzett Malti, it-tim ta' salzett Malti, ħajkollok tgħidilna li ma l-inqas platt il-lejla fil-fatt laqtek. Eċitat, miskina, eċitat. Jiddispjaċini ħafna, imma ħa jkolli nagħżel dal-platt. L-inqas platt li laqtek, Chef, ta' liema tim, San? Ta' Salzett Malti. Ta' Salzett Malti. U Salzett Malti sfortunatament jieqaf hawnhekk. Chef, tina raġuni? Kif rajt fuq timijiet oħra utilizzaw iktar il-ħin, kien ħafna, il-platti kienu viċin, imma bħala tomijiet u hekk iktar għażilt lill-oħrajn għax kien imqassam kif suppost. Dal-platt kien tajjeb imma għalija mhux up to par biex niftehmu. Grazzi tal-set Malti u law ma telqu intkom ħatibqaw hawnhekk magħna. Kuntent ukoll għax intom Għawdxin u kuntent għax qatt baqgħanna mara magħna ukoll. Prosit u grazzi tal-li kontu magħna. Anthony, grazzi ħafna, kienet unur li kont magħna fuq dan il-programm naf li mhix sitwazzjoni daqshekk sempliċi, ma naħseb li tallimna ħafna minn għandek. U ħadt pjaċir li kont parteċipitajt fil-programm. Daniel, xi ħaġa għal min tilef imsieken? Eħe, il-bolt iħalluna kważi b'poeżija b'żewġ lines. Ok, so maybe you tried your luck in the kitchen and did not succeed, but at least you can now put your pots and pans down and enjoy €20 off your next Bolt food order għal kull wieħed illi sfortunatament ħalliena. Għat-tim ta' Salzett Malti, xi ħaġa żgħira wkoll biex jibqgħu jiftakru fina. U wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor. Ikolli nammetti li din l-iktar biċċa li nobgħod sewwa għax meta nara xi ħadd sejjer hekk tul il-programm insiru vera ħbieb. Din il-biċċa nħobbha. Għaliex? Għax issa mmur niekol mill-platti kollha. Dik vera wkoll għax għall-aħħar skilhom kollha x-xeffellu. Però aħna mhux niklu biss imma ngħinu wkoll. Fil-fatt, sinjuri, hawnhekk għandna ktieb ta' riċetti. Dan il-ktieb ta' riċetti, bħalma forsi diġà tafu, qegħdin noħorġu riċetta kull darba li jsir il-programm. Dil-ġimgħa id-duo de taco. Ekku, ħa jkun f'dan il-ktejjeb, jiswa għoxrin ewro, ħamsa minnhom ħa ntuhom ir-Richmond Foundation u l-oħrajn huma spejjeż għall-kumpaniji. Issa, tajjeb li ngħidu illi l-kċejjen l-erbgħa li huma ħa jkunu qed imorru għall-karità. Kif? Inti mid-dar, permezz tal-websajt u l-Facebook tagħna tista' tibbidja għal dawn il-kċejjen illi tajjeb li ngħidulkom illi bejn wieħed u ieħor il-prezz tagħhom jiswa bil-barbecue b'kollox lejn is-sittax-il elf euro. Sewwa. Qed nibdew l-offerti tagħkom minn ħamest elef euro u iktar ma jitilgħu iktar aħjar għax ħamsin fil-mija ħa jmur għall-karità illi l-Bull Europe u l-Bull International jagħtu li hija l-Grill for a Reason li jibnu l-iskejjel it-tfal f'Ħaiti. Il-bqija min ħa jkun qed jirbaħ il-kċina stess ħa jkun qed jagħżilhu fejn il-bqija tal-flus kollha ħa jmorru, f'għaqda Maltija jew hekk trid barranija. Tajjeb? Hekk hu, u dik twassalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm, naraw mill-ġimgħa d-dieħla jibda jihrax. Għaliex? Għaliex issa kull min għadda ovvjament għandu l-esperjenza u qed nistennew ħafna iktar minnu. Jiena ħa mmur inbiddel u ħa mmur noħroġ għad-delivery. Sewwa, kompli. Ciao. Skużani, tal-li dewwim ta' kemm ma marriċ. Ma ġara xej, ejja, hu, hu li kien. Ejwa, zidi. Kif għaw fellus? Naħseb il-bgħid ta' ndamu li leħqu faqsu. Imma kif kollha lili jiġru.